חברה! וואס מאכט מען? ביי מיר שיינט די זון און ס'איז שוין פרייטאג. דאס הייסט אלס אין ארדנונג און

ווער זענען געווען די דרייצן מענטשן? אפאר פון זיי זענען געווען בארימטע אידישע שרייבער, דוד בערגעלסאן, דוד האפשטיין, פרץ מארקיש, איציק פעפער, און לייב קוויטקאו. דערפאר רופט מען די נאכט אפט די נאכט פון די הינגעריכטע דיכטער.

אויף סטאלינ'ס באפעל האט מען געגרינדעט דעם קאמיטעט וואס האט געשיקט דעלעגאציעס אין ענגלאנד און אמעריקע צו שאפן געלט. אבער נאך דער מלחמה איז סטאלינ'ס אנטיסעמיטיזם צוריק געקומען. ער האט געמיינט אז די אידישע קולטור איז א סכנה. אין נײַנצן אַכט און פֿערציק האט מען דערהארגעט דער פארזיצער פונעם קאמיטעט שלמה מיכאלס אין אן אויטא עקצידענט, און ארעסטירט אנדערע מיטגלידער. דעמאָלט האָט מען אויך ליקווידירט אַלע ייִדישער קולטור-אינסטיטוציעס אין סאָוועטן-פֿאַרבאַנד און אַרעסטירט אַ סך אַנדערע ייִדן. די אַרעסטירטער מענטשן זײַנען געזעסן יאָרן לאַנג אין תּפֿיסה. מען האָט זיי אויסגעפֿרעגט און געפּײַניקט. מען האט געזאגט אז די מענטשן זענען שפיאנען, אז זיי זענען נישט געטריי. ס'איז געווען א פראצעס, אבער דער פראצעס איז געווען אינגאנצן בסודיק, א פאלשע, געמאכטע פראצעס. מען האט אלע פאר'משפט צום טויט. דעם צוועלפטן אויגוסט נײַנצן צוויי און פֿופֿציק האט מען דערשאסן דרײַצן מענטשן, אבער מען האט נישט געוואוסט וואס איז געשען ביז יארן שפעטער. זייערע משפחות האבן נישט געוואוסט וואס איז געשען מיט זיי. מיר געדענקען די שרייבער די טעות. נישט נאר די דרייצן מענטשן פון קאמיטעט האט סטאלין דערהארגעט. ער האט געוואלט דערהארגענען די גאנצע אידישע קולטור אין סאוועטן פארבאנד. איבער דער וועלט פירט מען אן אנדענק פראגראמען לכבוד דעם צוועלפטן אוגוסט. אין קאליפארניע, אין רוסלאנד, אין פאריז, און אויך דא אין מעלבארן. געווענטליך רופט מען אויס די נעמען פון די אומגעבראכטע אידן און מען צינד אן ליכטלעך. און אוודאי ליינט מען לידער. איז, מיר וועלן ענדיגן אונזער עפיזאד מיט ציטירן כאטש דעם סוף פון א ליד פון פרץ מאקשן. דאס ליד הייסט שין מיכאל'ס א נר תמיד ביים ארון. א נר תמיד איז א ליכט וואס ברענט אויף אייביג, און אן ארון איז וואו מען לייגט א טויטע. און דאס ליד האט מארקיש פארגעליינט ביי מיכאל'ס ארון אויף דער לוויה, זעהר א העלדישער אקט. ער האט פארגעליינט דאס ליד און דערמאנט זיין חבר מיכאל'ס. מיר וועלן דערמאנען די אלע קדושים פון אידישן פאלק אין סאוועטן פארבאנד. דער פארהאנג לאזט זיך ניט אראפ. ניט פאר דעם טויט שליסן די אויגן דיינע זיך אצינדע צו שוין. עס וועט א דור א גאנצע טראגען שטאלץ דיין גאב ווי דו פון פאלק די גאלדענע ירושה. גייסט ניט אוועק פון אונז, דרינגסט אין אונז טיפער נאך אריין מיט זייטיגקייט באלאדן. ווי עס דרינגט אונטער די ווארעמקייט פון זון רעסאם אריין אין אויפגעוועקטען באדן. מיר וועלן מער ניט אנקלאפען אין טיהר פון ארבעט צימער דיינעם, דערזעהן דיין פראפיל, נאר אנע קלאפ אריין געהן וועלן מיר אין הארץ אין דיינס וואס איז פאר יעדן אפען. וואס האט צו אלעמען באלאנגט ווי ס'באלאנגט די זון, די בערג און טאלן. און ווייטער מיטן טרוים פון אונזער לאנד אינדערהייך ווי אויף א גאלדענער גאנדאלע. איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון אונזער עפיזאד, איך וועל שטעלן פארבינדונגען אינעם טראנסקריפט, און איך וועל אויך שטעלן אן איבערזעצונג אויף ענגליש צו וואס איך האב געליינט פונעם ליד פון פרץ מארקישען. אז איר ווילט ווייטער ליינען וועגן די סאוועטישע שרייבער, זייער אן אינטערעסאנטער קאפיטל אין אונזער געשיכטע, אבער יא אוודאי א טרויעריגע, אבער לאמיר דערמאנען נישט נאר ווי זיי זענען געשטארבען, אבער אויך ווי זיי האבן געלעבט און געשריבן. ביז מיר טרעפן זיך ווידער, זייט געזונט און שטארק.